ברוך השם אונז פאנג מיר יעצט אן די פערדע שיעור דא פון שאלות ותשובות, קוועשטענס ענד ענסערס, און אגעין אויב ווילסטו דיין קוועשטען זאל ווערן אדרעסט שיק א אימעיל צו עסק עט חיים עקסטין דאט קאם, עי עס קעי עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם, אדער שיק א טעקסט אדער לאז א וואויסמעיל צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. איבער די לעצטע וואך זייט מ'האט גערעדט פאריגע וואך די לעצטע שיעור האב איך באקומען זייער אסאך אימעילס און טעקסטס און וואויסמעילס איבער געוויסע נושאים, סאבדזשעקטס, וואס די עולם וואלט ווען געוואלט מ'זאל אדרעסן. סאבדזשעקטס אזוי ווי ריעל עסטעיט, בילדן קרעדיט, איינער האט געוואלט מ'זאל מבסס זיין פשוט וויאזוי בענק אקאונטס ארבעטן, אינטרעסט, וואס ס'מיינט באקומען אינטרעסט, און און איינער האט געוואלט מ'זאל רעדן וועגן מיוטשל פאנדס, וועגן סטאקס, באנדס, וכדומה די אלע מיני זאכן. אסאך קאלס איז געווען פון עלטערן וואס די עלטערן בעסיקלי איז געווען זייער אינקאמען די מין קאל אקעי איך האלט ווי איך האלט איך גיי דורך וואס איך גיי דורך איך האב מער מצליח געווען איינער האט ווייניגער מצליח געווען יעדער האט זיך געסטראגעלט אויף א אנדערע וועג באט ער פרעגט איין קשיא וואס איז די מינאמום וואס איך קען טוהן אז מיין זון, אז מיין טאכטער זאלן נישט דארפן דורכגיין דאס וואס איך בין דורך? וואס איז מיין מינימום השתדלות אז איך זאל געבן די גרעסטע טשענס וואס איך קען פאר מיין קינד צו קענען האבן הצלחה'דיגע לעבן און שטיין אויף די אייגענע פיס און נישט דארפן דורכגיין די שוועריגקייטן און זיין אויפגעסעט חס ושלום פאר פעיליער אז ער זאל נישט קענען מצליח זיין? טאטעס פרעגן יא, איך ווייס מיין זון דארף זיין צוגעגרייט צו די לעבן, פאר ער האט חתונה מוז איך זען ער זאל זיין צוגעגרייט צו די לעבן, אוודאי וועל איך טון אלעס אין די וועלט אים צו שיקן צו די בעסטע חתן מדריכים, איך וועל אים געבן אלעס וואס איך קען אז ער זאל קענען אנקומען אין זיין לעבן ווי ער דארף אנקומען, יעדער ווייסט ווי שווער ס'איז, מ'האט חתונה, מ'טרעפט זיך א מאן מיט א פרוי צוזאמען, זיי האבן נישט קיין אהנונג ווי אזוי זיי דארפן ארבעטן צו זיך קענען עדזשאסטן צו זייער לעבן איינער צום צווייטן, זיי דארפן ארבעטן צו דורכקומען מיט מענטשן ביי א ארבעט אדער מיט אנדערע זאכן, פלוצלינג מוז ער באצאלן בילס, פלוצלינג דערזעט ער זיך צו מאכן דעסיזשענס אויף קרעדיט קארדס, מאכן פיינענשל דעסיזשענס וואס ער האט נאך קיינמאל נישט געמאכט די דעסיזשענס. אז דאס גייט נישט גוט, חס ושלום, האט דער אינגערמאן סאך א שווערערע טשענס צו קענען האבן א יסודות'דיגע הצלחה'דיגע לעבן, פרעגט דער טאטע וואס קען איך טון אלס מיין השתדלות פאר מיין קינד אז מיין קינד זאל בעזר השם זיך קענען שטעלן אויף די אייגענע פיס אן דעם וואס ער זאל האבן דאגות הפרנסה, אן דעם וואס ער זאל האבן דאגות פון די הו הא פון א גאנצן טאג, פון די פרעשור פון ארום זיך פון אלעם ארום זיך, אז ער זאל קענען האבן די גרעסטע טשענס צו האבן א שיינע הצלחה'דיגע לעבן. און מען טראכט אריין באמת, יעדע אינגערמאן וואס האט חתונה שטייט אונטער די חופה און סיינט א כתובה, און די כתובה שרייבט ער אונטער א קאנטראקט, און די קאנטראקט זאגט ער, ער נעמט זיך אונטער אז ער גייט שפייזן זיין ווייב און קינדער לעולם ועד, ווילאנג ער לעבט גייט ער זיי אלע שפייזן. יעצט אזוי, דאס איז א זייער זייער א סיריעס קאנטראקט, ס'איז פון די שטערקסטע אדער די שטערקסטע קאנטראקט וואס א מענטש סיינט אין זיין לעבן, כ'מיין דו קויפסט א הויז, פיין, קויפסט א הויז, ס'איז א טרענזעקשאן, ס'איז טאקע א סיריעס טרענזעקשאן, ס'אינוואלווד אסאך געלט, און מ'דארף זיין זייער קעירפול וואס מ'טוט, אבער וואס טוט א מענטש פאר ער קויפט א הויז? על פי רוב, ער גייט הייערן א לויער, ער וויל מאכן זיכער אז יעדע קליינע סעיף וואס ער פארשטייט נישט, רעדט ער כאטש דורך מיט א פראפעשאנעל וואס דער פראפעשאנעל פארשטייט יא וואס ער סיינט, און אזוי. גייט אריין אין דער גאנצער טרענזעקשאן, ער גייט און ער קויפט א און ער קויפט א הויז, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס איז נישט אזוי סיריעס ווי א הויז וואס מ'לייגט אריין ווייניגער צייט, א מענטש קויפט א ביזנעס, א מענטש אינוועסט אין א ביזנעס, א מענטש ווערט א שותף פון א ביזנעס, וועט ער מאכן זיכער אז יעדע קליינע סעיף איז דורכגעליינט אדער ביי אים אדער ביי א לויער אדער ביי א פראפעשענעל, די אינטערעסאנטע זאך איז אז פון די איינציגסטע קאנטראקטס. וואס ס'איז כמעט נישט דא מענטשן וואס זיי קוקן עס געהעריג גוט דורך, כ'זאג נישט אז ס'איז דא אויסנאם אינגעלייט, זיי קוקן עס דורך, ס'איז דא חתנים טיטשערס, זיי מאכן זיכער אז די אינגערמאן זאל גוט וויסן וואס ער סיינט, אבער ס'איז דא אן א שיעור אינגעלייט וואס זיי זענען געשטאנען אונטער די חופה, מ'האט פארגעליינט די קציבה אין פראנט פון דעם אינגערמאן, און מ'האט זיך אונטערגענומען, דער אינגערמאן האט זיך אונטערגענומען אז איך גיי שפייזן די פרוי וואס ס'שטייט דא לעבן מיר ביי די חופה, און ער ווייסט ניטאמאל וואס ער האט געסיינט דארט, ער האט אויף ניטאמאל איבערגעטייטשט ס'איז אראמישע ווערטער, ער ווייסט ניטאמאל וואס ער האט געסיינט דארט, האב איך באקומען ריקוועסטס פון עלטערן און אויך אינגעלייט אז באמת די אינגערמאן דארף וויסן ווען ער גייט אריין אונטער די חופה ווען ער גייט חתונה האבן דארף ער וויסן וואס האב איך מיך אונטערגענומען פאר מיין ווייב און וואס דארף איך טון כדי I should be able to fill in my obligations איך זאל קענען לעבן מיט מיינע אבליגעישאנס איך זאל קענען צושטעלן וואס איך האב מיך אונטערגענומען אונטער מיין חופה אז איך גיי צושטעלן, און ס'איז זייער שווער פאר אינגעלייט היינט, אויב האט ער נישט די מינדעסטע סקילס, די די די נאלעדזש, די עדיוקעישאן וואס ער דארף האבן כדי צו מצליח זיין צו צושטעלן א שיינע פרנסה פאר זיין ווייב און קינדער. און אונז ווייס מיר אלע, חזל זאגן, חייב אדם ללמד בנו אומנות, א מענטש איז מחיוב אויסצולערנען פאר זיין קינד א אומנות, א פאך, ווייל אויב נישט, זאגן חזל, וועט דער אינגערמאן גיין, וועט דעם מענטש גיין, זיין קינד גיין, און מלסטם את הבריות, ער וועט גיין בארויבן מענטשן, חס ושלום. דער טאטע וויל זייער שטארק עס געבן, ער ווייסט אבער נישט וויאזוי, ער דארף די עדיוקעישאן, די ביסל סקילס, די נאלידזש, וויאזוי עס איבערצוגעבן ווייטער פאר קינדער. און באמת ווען איך האב אריינגעטראכט, כ'האב באקומען די אלע ריקוועסטס פון מענטשן סיי צו וואס זיי ווילן מ'זאל רעדן מער וועלכע טאפיקס כדי צו וויסן זאכן וואס זיי דארפן וויסן אין זייער לעבן, און נאכדעם האב איך באקומען די ריקוועסט פון עטליכע מענטשן צו קענען העלפן זייערע קינדער זיך לערנען, און געלאט נאך די חתונה, זיי ווילן זיך בעסער אויסלערנען, האב איך אריינגעטראכט ווען איך גיי אדרעסן עני אישו, ווען איך גיי עדרעסן עני אישו העלפט עס טאקע פאר די אינגעלייט, אבער דא רעדט מען פון א זאך וואס ווען מען גייט צו די בחור, צו די אינגערמאן, צו די טאטע וואס ער דארף עדיוקעיטן זיין קינד, די קינד גייט יעצט אנהייבן פון פריש זיין לעבן, און ער קען אים עדיוקעיטן וויאזוי קענסט דיך אראפ לייגן מיט א שטארקע יסוד פאר דיין לעבן אז די זאלסט בעזר השם קענען צושטעלן די אלע זאכן וואס די נעמסט זיך אונטער ביי דיין קעסיבע צוצושטעלן, האב איך געטראכט איך גיי אנהייבן אויף די וועג, ס'הייסט אזוי, איך מוז ערגעץ אנהייבן, איך האף בעזר השם אז אונז גיימיר אנקומען צו אדרעסן אלע זאכן וואס מען האט געשיקט, אלע אישוס וואס מען האט געשיקט, יעדע זאך וואס יעדער פון ענק האבן אריינגעשיקט וואס עטץ ווילטס מען זאל אדרעסן, איך האף בעזר השם מען גייט צוביסלעך אנקומען מער און מער און מער. אבער איך וויל אנפאנגען מיט די זאך פשוט ווייל דא פיל איך אז מען פאנגט עס אן מיט א פאנדעמענטל זאך, און וועגן דעם וואס אונז גיימער טון בעזר השם, איך ארבעט זייער שווער יעצט צאמצושטעלן א געוויסע סטראקטשער, א געוויסע פראגראם, א געוויסע קוריקולום וואס א טאטע זאל קענען איבערגיין, וואס דאס וועט אים געבן גענוג נאלידזש, גענוג קאנפידענס, גענוג סקילס, גענוג וואס ער דארף האבן, כדי צו קענען נאכדעם נעמען זיין קינד און אים אהערשטעלן אז ער זאל קענען בעזר השם מצליח זיין גאואינג פארווערד. און איך האף בעזר השם בקרוב ממש צו האבן דעם סטראקטשער אין פלאץ, אז דו ווילסט זיין פון די ערשטע וואס ווייסן עס, צאמצושטעלן וואס איך גיי האבן דעם סטראקטשער, ס'דער גייט נישט זיין אויף קול מבשר, איך מוז גייט מאכן א עקסטערע זאך פאר דעם, כדי צו קענען באקומען פון די ערשטע די אינפארמעישן, פליז שיק א אימעיל, asc עט chaimekstein דאט קאם, אדער א טעקסט אדער א וואויסמעיל צו עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, ווען דו שיקסט די אימעיל אדער די טעקסט דארפסט נישט שרייבן קיין גאנצע דרשות, קענסט פלעין שרייבן. די ווארט סובסקרייב, און אז דו וועסט שרייבן די ווארט סובסקרייב וועל איך דיך בעזר השם לייגן אויף א ליסט צו קענען געוואר ווערן פון די ערשטע ווען אונז האבן די פראגרעם רעדי וואס מען האפט אז ס'גייט זיין בקרוב ממש. בעפאר איך גיי אריינגיין אין די שאלות און די שאלות וואס מענטשן האבן געפרעגט, האב איך געוואלט רעדן וועגן א זאך וואס איך האב געזאגט פאריגע וואך איך גיי רעדן פון עס, איבער זיין סעלפיש. יעדער איינער ווייסט וואס ס'מיינט סעלפיש. סעלפיש מיינט א מענטש וואס קוקט נאר אויף זיך. אויבן אויף קוקט א מענטש אן סעלפיש פאר זייער א שלעכטע מידה. פארוואס זאל איך טראכטן נאר פון מיר? לאמיך טראכטן פון א צווייטן. לאמיך טראכטן פון מיינע חברים ארום מיר, פון אלע מענטשן אין שול ארום מיר. דאס איז זייער זייער א גוטע מידה צו אייביג טראכטן פון א צווייטן. אבער ס'איז דא איין צייט וואס א מענטש מוז זיך אויסלערנען צו זיין סעלפיש. און די די צייט איז ווען ס'קומט צו הערן סיי וועלכע לעקטשור, סיי וועלכע שיעור, סיי וועלכע זאך דו לערנסט איבער סיי וואס וואס איינער לערנט דיך אויס, זייסט אזוי, די נאטור פון די מענטש זאגט אז ווען איך זיץ ביי א שיעור און די בעל דרשן שטעלט זיך אויף רעדן פון א געוויסע לעוועל וואס איינער קען אנקומען, און איך רעד סיי איבער רוחניות און סיי איבער גשמיות, דאזענט מעטער, די בעל דרשן רעדט פון א געוויסע שיעור. פון א געוויסע נושא. וואס טראכט די מענטש געווענליך? די נאטור פון די מענטש, אדער עט ליעסט די נאטור פון זייער אסאך מענטשן איז צו טראכטן, דו ווילסט מיר זאגן אז דער בעל דרשן האלט ביי דעם? סאו לאמיר זאגן ער רעדט פון ריזיגע מדריגות ברוחניות, ווילסט מיר זאגן אז דער בעל דרשן האלט ביי דעם? לאמיר זאגן ער רעדט בגשמיות פון זאכן וואס מען קען אנקומען, וואס מען קען טון, האלטסט באמת אז דער בעל דרשן האלט ביי דעם? און א מענטש, זייער אסאך מענטשן האבן א בלאקעדזש אין זייער קאפ, זיי קענען נישט עקסעפטן די אינפארמעישאן וואס זיי באקומען, זיי קענען נישט עקסעפטן די נאלידזש וואס זיי באקומען, פארוואס? ווייל אפשר די בעל דרשן האלט נישט ביי דעם. וואס האסטו פון די גאנצע זאך? לאמיר זאגן דו ביסט גערעכט, די בעל דרשן וואס רעדט, דער וואס געבט די שיעור האלט נישט ביי דעם, לאמיר זאגן ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, אבער דאס גייט דיך עפעס העלפן? דו גייסט ארויסוואקן פון דארט דער זעלבער לוזער ווי דו האסט אריינגעוואקט, דו גייסט גארנישט האבן פון דעם, אנשטאט צו טראכטן, איין מינוט, ער זאגט א זאך וואס ס'קען מיך העלפן. ער זאגט א זאך וואס אין מיין פוינט אין מיין לעבן, כדי איך זאל קענען גיין ווייטער, קען די זאך מיך טראגן ווייטער. לאמיך עס נעמען און לאמיך גיין ווייטער. וואס גייט מיך אן צו ער האלט יא ביי דעם צו נישט. לאמיר זאגן ער האלט נישט ביי דעם. אבער איך וויל דאך דארט אנקומען. סאו פארוואס דארף איך דזשאדזשן אייביג וואס ס'טוט זיך ביי יענעם? אין אזא פאל מוזטו זיין סעלפיש צו טראכטן איין זאך, איך בין דא אויף די וועלט צו אויפטון עפעס, ברוחניות, בגשמיות, דאזענט מעטער פון וואס מ'רעדט, עני זאך. איך האב די און די טשעלענדזש, איך האב די און די אישו, די מענטש קומט און ער געבט מיך א סעלושען צו מיין פראבלעם, צו מיין אישו, וואס גייט מיך אן צו ער האלט יא ביי דעם צו ער האלט נישט ביי דעם, איך דארף טון וואס איך דארף טון, די זעלבע זאך ווען די גייסט אריין צו א דאקטער, ווען די דאקטער זאגט דיר די ווייסט די דארפסט אנהייבן צו וואטשן וואס די עסט, דארפסט גיין אויף דייעט, די דארפסט אויפהערן סמאוקן, וואטעווער ס'איז, א אינגערמאן זיצט ביים דאקטער, און דער דאקטער גייט, און ער זאגט דיר אזא זאך, און דו וואקסט ארויס פונעם דאקטער, און דו טרעפסט נישט מער נישט ווייניגער, דער דאקטער שטייט אינדרויסן מיט א פרענד מיט א ציגרעטל, און ער האלט אין איין רייכערן. ער הערט נישט אויף צו רייכערן, איין ציגרעטל נאכן צווייטן. טראכסטו ביי דיך, בהמה וואס איך בין, דער דאקטער זאגט מיר אז איך זאל סטאפן רייכערן? הא הא הא! קודם זאל ער סטאפן רייכערן. וואס גייסטו האבן פון אזא עריטוט? אקעי, דער דאקטער וועט זיין קראנק מיט זיין סמאוקן, און וואס וועט געשען מיט דיר רחמנא לצלן? ס'גייט דיך אויך נישט העלפן דיין סמאוקן ווייטער. נו וואס דען? זיין גערעכט, יא, ווייל דער דאקטער האט מיר נישט וואס איינצוטיילן. סעים טינג. ס'איז א טיפשות צו טראכטן אזוי. סאו דו דארפסט טראכטן איין זאך, איך וויל זיין געזונט. איך ווייס אז כדי איך זאל זיין געזונט, דארף איך סטאפן סמאוקן. איך ווייס כדי איך זאל זיין געזונט, דארף איך וואטשן וואס איך עס. דער דאקטער נעמט נישט קעיר אויף זיין געזונט, וואס האט דאס א שייכות מיט מיר? איך ווייס וואס איך וויל. אין אזא פאל דארף איך זיין סעלפיש? ווען ס'קומט צו שעירן מיט א צווייטן, ווען ס'קומט צו העלפן א צווייטן, אוודאי דארפסטו אנהייבן צו קוקן וויאזוי דו קענסט העלפן נאך א מענטש, וויאזוי קענסטו העלפן נאך א איד, געבן צדקה, טון גמילות חסד, די אלע זאכן איז הונדערט פראצענט וויכטיג, נישט זיין סעלפיש, אבער ווען איך הער א זאך, נעמט דיך עס גוט אריין אין קאפ, און איך זאג עס וועגן דעם, ווייל כ'האב באקומען כמה מעסעדזשעס פון מענטשן וואס כ'האב צוריקגעהערט פון זאכן וואס ווער האט געהאט א קשיא שאלה פון דעם איינער געהאט א שאלה פון יענץ, און און און כ'האב געזעהן פון די שאלות וואס איז ארויסגעקומען אז די סיבה וואס ס'האלט זיי זייער צוריק פון גיין ווייטער איז ווייל זיי זיי קוקן די מענטשן ווי זיי האבן געהערט געוויסע אינפארמעישן צו זיי זענען אנגעקומען דארט צו נישט, קוק נישט אויף דעם, לאמיר זאגן זיי זענען גארנישט אנגעקומען און לאמיר זאגן זיי זענען נישט גערעכט. די שאלה איז דו ווילסט אנקומען אדער דו ווילסט נישט אנקומען. זיי סעלפיש און טראכט וואס דארף איך טון כדי איך זאל אנקומען, און אזוי וועסטו בעזר השם אנקומען צו די טאפ. איך האף אז נעקסטע וואך בעזר השם ווען מיר קענען רעדן אפאר מינוט וועגן קאמפאונד אינטרעסט. דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך צו פארשטיין וויאזוי קאמפאונד אינטרעסט ארבעט, דאס מיינט וואס מיינט אז איך מאך אינטרעסט אויף מיין געלט און אין די לאנג טערם, דאס הייסט אזוי, ווען איך מאך היינט אינטערעסט אויף מיין געלט, ווייס איך וויפיל כ'האב באקומען, אבער אויב איך לייג אוועק געלט אויף א פלאץ וואס ס'גייט יעדע יאר מאכן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל אינטערעסט, וואס איז די עפעקט פון דעם, און בעזר השם וועט מען עס נעקסטע וואך אדרעסן. יעצט וויל איך אריינגיין אין אביסל קוועשטענס וואס מ'האט מענטשן האבן געשיקט, און איך אנטשולדיג מיך נאכאמאל אז איך קום נישט אן צו אדרעסן אלעס, אבער איך שרייב אפ אלעס, און כ'האף בעזר השם מיט די צייט וועט מען קענען אנקומען צו מער און מער און מער קוועשטענס. איך גיי אנהייבן מיט איין קוועשטן וואס איך האב באקומען, וואס די סיבה פארוואס איך גיי מיט די קוועשטן קודם איז ווייל אזוי ווי אונז האמיר גערעדט, די שטערקסטע זאך איז אויב מען קען אנהייבן פון פריש, וואס הייסט אזוי, א אינגערמאן וואס פאנגט אן נאך די חתונה, און ער קען אנהייבן אויף די רעכטע פיס, ער קען זיך אהערשטעלן אז בעזר השם גאואינג פארווארד זאל ער זיך מסדר זיין און ער זאל האבן די ריכטיגע יסוד פאר הצלחה, די ריכטיגע יסוד ער זאל קענען ברענגען פרנסה, ער זאל זיין א איש מוצלח, איז עס א זאך וואס דו העלפסט אים פאר עווער, ס'בלייבט מיט אים פאר עווער, סאו לאמיך אנהייבן אויף די וועג. סאו די אינגערמאן פרעגט אזוי, ער זאגט קודם איך פיל ממש אז דו רעדסט צו מיר, און איך באדאנק דיך זייער שטארק פאר אלע שיעורים, איך לעב אויף א בודזשעט, איך האב אנגעהויבן קודם צו סעיוון פון מיין געלט צען פראצענט, איך האלט שוין היינט אז איך סעיוו צוואַנציק פראצענט פון אלע געלט וואס ס'קומט אריין, איך בין נאר צוויי און צוואַנציק יאר אלט און איך האב שוין געסעיווט צוואַנציק טויזנט דאלער, באט איך ווייס נישט וואס צו טון וועגן איין סיבה, איך האב א ספעשל טשיילד, ס'הייסט אזוי אז ער דארף קעיר נעמען פון דעם ספעשל טשיילד און ער דארף אנקומען צו די די שטאט זאל אים העלפן מיט געוויסע פראגראמס פאר דעם קינד, און זיי לאזן מיך נישט סעיוון מער פון צוויי טויזנט דאלער. סאו, די, זייער א גוטע קוועשטען, און די זאך וואס איך וויל ארום רעדן איז א זאך וואס איך ווייס, איך ווייס נישט וויפיל מענטשן ווייסן פון דעם, אבער ס'איז וויכטיג אז יעדע אינגערמאן זאל עס וויסן, אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט א טראסט. א טראסט איז א געוויסע ענטיטי וואס די אמעריקאנע גאווערמענט האט געמאכט אז א מענטש זאל קענען אויף עפעס א וועג סעיוון געלט און אוועק לייגן געלט אן דעם וואס ס'זאל ליגן אויף די אייגענע נאמען. ס'איז א הונדערט פראצענט ליגעל זאך אויב ס'איז געסטראקטשערט ריכטיג. כדי צו מאכן א טראסט מוז מען געווענליך אנקומען צו א לויער און די לויער סטראקטשערט די טראסט, אבער עס איז זייער א וויכטיגע זאך פאר א מענטש וואס איז אין עני סיטועשאן וואס ער דארף האבן גאווערמענט פראגראמס פאר זיין קינד צו צו פאר וואטעווער ריזען כשר'ערהייט דארף ער עס האבן איז די רעגירונג לאזט דעם מענטש אוועקלייגן געוויסע געלטער אין א טראסט וואס ווען ס'ליגט אין די טראסט קען די טראסט מאכן סיי וועלכע אינוועסטמענט וואס די מענטש קען מאכן, סיי וועלכע איידיע וואס דו וואלסט ווען געלייגט די געלט סתם אזוי קען די טראסט לייגן די געלט אן דעם וואס ס'זאל קומען צו די אייגענע נאמען און ס'קומט זיך נישט צאם די צוויי זאכן עז לאנג אז דו טוסט עס אויסגעהאלטענערהייט ליגעל און כדי עס צו טון אויף א אויסגענהאלטענע וועג הונדערט פראצענט איז וויכטיג צו רעדן מיט א לויער און אונז קען מיר האבן מער א קאנווערסעישאן אויף ליין קענסט מיך שיקען א אימעיל אויב דו ווילסט באט די עיקר איז אז דו דארפסט וויסן עס איז דא סעלושענס, דאס מיינט נישט אז ווייל מען האט א געוויסע סיטועשען דארף מען וועגן דעם זיך אינגאנצן נישט טון די ריכטיגע זאך פון סעיוון געלט פאר וואס מען דארף, צו פאר חתונה מאכן, צו פאר ריטייערמענט, סאו א וויכטיגע זאך איז ביסט צוויי און צוואַנציק יאר, דו האסט בעזר השם אסאך פאטענשל אין פראנט פון דיר, זאלסט וויסן אז דו קענסט אנקומען, זאלסט וויסן אז דו טוסט די ריכטיגע זאך און דו דארפסט נישט טראכטן וועגן די פאר טעקניקאליטיס אז מען קען זיך נישט קיין עצה געבן, ס'איז דא עצות ארום דעם, מען דארף פשוט וויסן די ריכטיגע מענטשן צו וועם צו רעדן. די נעקסטע קוועשטן וואס איך וויל אדרעסן איז אזוי. א אינגערמאן פרעגט אזוי, איך פארשטיי אז די שירעם וואס דו געסט איז פאר נוצליכדיגע מענטשן, פאר סוקסעספול מענטשן, וואס זיי ווייסן נישט וואס צו טון מיט עקסטערע געלט וואס זיי האבן, אבער וואס וואלסטו געזאגט פאר א אינגערמאן וואס האט מער עקספענסעס ווי זיין אינקאם? איך ווייס אז ס'מאכט נישט קיין סענס, איך ווייס אז די אינקאם דארף זיין מער ווי די עקספענסעס, אבער פעקט איז פעקט, איך האב מער עקספענסעס ווי אינקאם, וויפיל מאל כ'האב געטרייט צו קאטן עקספענסעס, ס'מיר נישט געגאנגען, וואס דארף איך טון? וואס קען אזא אינגערמאן טון אז ער זאל קענען סעיוון און זיך קיפן זיין בודזשעט, אויסהאלטן זיין בודזשעט, ווען דאס גייט אן דעי ביי דעי? די יסוד פון די קשיא וואס איך וויל אדרעסן, ביז דא איז געווען די קשיא, און וואס איך וויל ענטפערן איז אזוי, די יסוד פון די קשיא וואס די אינגערמאן פרעגט איז אזוי, איך האב א געוויסע אינקאם, און איך האב אפגעמאכט אז דאס איז מיין אינקאם, ס'זעט נישט אויס אז דאס גייט זיך טשעינדזשן, און איך האב נישט קיין שום פלאן אז דאס גייט זיך טשעינדזשן. דאס איז מיינע עקספענסעס, און דאס איז מיינע עקספענסעס, און איך זע נישט קיין שום וועג אז די עקספענסעס זאל קענען אראפגיין, סאו מיין אינקאם איז ווייניגער ווי מיינע עקספענסעס, וואס טו איך? איך וויל צולייגן נאך סאך א שווערערע קשיא ווי דעם וואס דער אינגערמאן דארף האבן און ס'קען זיין דער אינגערמאן האט עס. עקספענסעס גייט ארויף. רבותי, נעמטס ענק דאס אריין אין קאפ. עקספענסעס גייט ארויף. דו צאלסט דיין יוטיליטי ביל יעצט זאלסט וויסן אז פינף יאר ארום גייט דיין יוטיליטי ביל זיין העכער? דו צאלסט גראסערי יעצט? זאלסט וויסן אז פינף יאר ארום גייט דיין גראסערי זיין העכער. אונז לעב מיר אין א עקאנעמי וואס דאס הייסט אינפלעישן, אינפלעישן איז אריינגערעכנט זייער אסאך זאכן, נאמבער וואן איז אריינגערעכנט אין אינפלעישן אז זאכן וואס דו קויפסט היינט וואס ס'קאסט דיך א געוויסע סכום געלט גייט איין טאג זיין מער עקספענסיוו ווי ס'איז יעצט, דאס איז בעיסיק אינפלעישן וואס יעדער איינער ווייסט אז זאכן פרייזן גייען ארויף און זאכן אבער ס'איז דא נאך א אינפלעישן וואס איז נאך סאך סאך א גרעסערע אינפלעישן וואס אינטערעסאנט אז דער עולם כאפט עס נישט און דאס איז סטייל אוו ליווינג, די וועג וויאזוי א מענטש לעבט. ס'הייסט אזוי, הונדערט יאר צוריק האט נישט יעדער איינער געדארפט א קאר, היינט יעדער צווייטער אינגערמאן האט א קאר, וואס? יעדער ערשטער אינגערמאן האט א קאר, א טעלעפאן, ווער האט נישט קיין סעלפאון היינט? יעדער האט א פריזשידער אינדערהיים, א פריזשידער צוברעכט זיך, מען דארף קויפן א נייע פריזשידער, יעדער האט א וואש מאשין, יעדער האט א דרייער, זאכן וואס מען מוז האבן גייט ארויף פלוצלינג, יעצט מוז יעדער איינער האבן די זאך, פון ווי גייט מען קאווערן די עקספענסעס, סאו די עקספענסעס גייט ארויף, ס'איז נישט ריכטיג אז עקספענסעס בלייבט, ווער רעדט נאך, דער אייבערשטער העלפט מען האט גרעסערע קינדער, מען מאכט חתונה קינדער, מען מאכט בר מצוה, ס'דא, מען דארף האבן מער געלט, עקספענסעס גייט ארויף, די פראבלעם איז אז ווען די אינקאם, לאמיר שוין זאגן ווען דער אינגערמאן האט יא א אינקאם וואס ס'מיעט זיינע עקספענסעס, די אינקאם, אפילו ס'וועט ארויפגיין, על פי רוב, אינקאם פון א מענטש גייט נישט ארויף אזוי שנעל ווי די עקספענסעס פון די מענטש, ווען דו האסט א אינקאם וואס ס'מיעט עקזעקטלי דיינע עקספענסעס, ביסטו גוט אויף צרות, ווייל דו זאלסט וויסן אז די עקספענסעס גייט ארויפגיין לייק קרעזי, און דיין אינקאם, אפילו דו וועסט באקומען א פעי אינקריס, עס באקומען א פשוטע פעי אינקריס וואס יעדע דזשאב געט, גייט עס לכאורה נישט זיין אזוי שנעל ווי די עקספענסעס. סאו דאס איז עכט די פראבלעם וואס יעדער איינער אפילו ווען דו האסט ווען יא א אינקאם וואס איז גענוג פאר דיינע עקספענסעס איז עס א שאלה וואס דו דארפסט האבן איבערהויפט אז דיין אינקאם איז ווייניגער ווי דיינע עקספענסעס. יעצט איז אזוי, די שאלה פון דעם אינגערמאן איז, ער לייגט אראפ א מציאות, דאס איז די מציאות, וואס איך וויל דיר אויפמאכן די אויגן, איז, הרב אינגערמאן, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, אבער מ'דארף זיך אויפמאכן די אויגן איי איז אז די מציאות איז געווען א מציאות ביז די היינטיגע טאג. דאס מיינט נישט אז די מציאות דארף זיין א מציאות פון דא גאואינג פארווארד. דו האסט אלעס אין די וועלט, דו האסט אלע רעכטן צו טראכטן, דו ביסט מחיוב צו טראכטן. טראכט פון דיין לעבן, ס'גייט, די מציאות הדברים איז אז עקספענסעס גייט ארויף, די מציאות הדברים איז מיין אינקאם גייט נישט ארויף, איך דארף האבן מער אינקאם, דאס מיינט אז איך דארף עפעס טון פאר דעם, וואס זאל איך טון? איך ווייס נישט וואס דו זאלסט טון, אבער ריר נישט ביז דו טרעפסט די עצה וואס צו טון, ביסט מחיוב, על פי די כתובה וואס דו האסט געשריבן פאר דיין ווייב, צו טון אלעס אין די וועלט צו טרעפן די עצה, איך ווייס נישט וואס דיין דזשאב איז יעצט, באט טראכט אריין, דו קענסט נישט עפ עפעס א וועג ברענגען מער וועליו פאר דיין קאמפאני? איז דא עפעס א אנדערע קאמפעני וואס דו קענסט ברענגען מער וועליו? איז דא עפעס א סקיל וואס דו קענסט דיך לערנען? איז דא עפעס וואס דו האסט געזען אין די לעצטע יארן וואס דו האסט געארבעט אז דו ביסט מער מצליח ווען דו טוסט דאס, ביסט ווייניגער מצליח ווען דו טוסט עפעס אנדערש? טראכט וואס דו קענסט טון צו דזשענערעיטן נאך אינקאם. די מציאות מוזטו נישט אראפלייגן אין די מציאות און דיין פראבלעם איז נאר וואס זאל איך טון? אזוי ווי עפעס א מעדזשיק דארף געשען, עפעס א נס דארף געשען. אוודאי אויב דו גייסט אנגיין מיט די מציאות פאר די נעקסטע דרייסיג פערציג יאר דארף געשען א נס. און אויב דו גייסט אנגיין אויף דעם, בעט איך דעם אייבערשטן פאר דיר, און בעט דו דעם אייבערשטן אז ס'זאל געשען א נס, אבער דאס מיינט נישט אז ס'מוז גיין, לאז דיין קאפ טראכטן און פיבערן, וואס דארף איך טון כדי די מציאות זאל זיך טוישן? און זאלסט וויסן אז יעדער מענטש וואס איז אנגעקומען זייער ווייט אין זיין לעבן, מער ווי א צווייטן, איז געווען על פי רוב אז ער האט נישט גערוהט ביז ער איז עס אנגעקומען, סאו זיי דו אויך אזוי, זאלסט וויסן ס'איז דיין ווייב און קינדער און דו ווילסט זייער שטארק האבן פרנסה, דו ווילסט זייער שטארק קענען ברענגען פרנסה צו מיעטן דיינע עקספענסעס, און אפילו ווען עקספענסעס גייט ארויף ווילסטו נאך אלץ ברענגען די פרנסה, און מיט דעם זאלסטו גיין און יעדן טאג טראכטן וואס האב איך צו טון, יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן וואס האב איך צו טון, יעדן טאג מאכן פאון קאלס ווי דו דארפסט כדי צו טוישן די מציאות, יעדן טאג טראכטן וואו דארף איך מיך לערנען נאך עפעס וואס מיין וועליו זאל זיין מער, קענסט קוקן אפילו ביי דיין אייגענע קאמפאני, די קאמפאני וואו דו ארבעטסט, ס'איז זיכער דא מענטשן וואס מאכן מער געלט פון דיר, ס'דא מענטשן וואס מאכן מסתם ווייניגער געלט פון דיר אויך. וואס טוען די מענטשן וואס מאכן מער געלט? כאפ א שמועס מיט זיי. כאפ א שמועס מיט מענטשן וואס דו ווייסט אין דיין אינדוסטרי, אין די די מינע קאמפאניס אזוי ווי די קאמפאני וואו דו ארבעטסט. וואס טוען געוויסע מענטשן וואס מאכן מער געלט? און טראכט צו ס'שטימט מיט דיין תכונת הנפש און טו וואס דו קענסט טון, און אזוי וועט זיך בעזר השם די מציאות קענען טוישן. נאך א שאלה וואס כ'האב באקומען פון א אינגערמאן, א אינגערמאן פרעגט אזוי, איך וואוין אין אנטווערפן, אין אנטווערפן איז נישט דא קיין דזשאבס פאר קיין אינגעלייט, ס'איז נישט דא קיין גאווערמענט בענעפיטס דארט, און אויב א אינגערמאן וויל בעטן פון די סיטי א דזשאב געבט מען אים אזוי ווי עירפארטס, זאכן וואס אידן קענען נישט גיין אהין ארבעטן, מלמדים איז אויך נישט דא ווייל אלע מלמדים, ס'איז נישט דא קיין אפענע קיין אפענע פאזישאנס פאר קיין מלמדים, ס'דא געוויסע חתונה זאלן וואס זיי האבן דזשאבס אבער אויך אלעס איז פול, ס'דא א אווערפלאו פון אינגעלייט וואס זיי האבן נישט קיין דזשאבס, און ס'דא מער אינגעלייט וואס האבן חתונה בלי עין הרע ווי די דזשאב מארקעט וואס איז דא, איך האב נאכנישט קיין קינד יעצט, איך בין א אינגערמאן, אבער איך וואוין, איך לעב יעצט עקזעקטלי אזוי ווי יעדן איינעם, איך ברענג נישט קיין געלט יעצט ווי איך בין א כולל אינגערמאן ווייל איך האב נישט קיין דזשאבס עוועילעבל פאר מיך, איך וואלט ווען געקענט באשטיין צו טרעפן א דזשאב אט איך טרעף נישט, און מיין ווייב ארבעט און זי ברענגט אהיים פונקטליך וויפיל איך דארף האבן צו קאווערן די רענט. די סעקונדע וואס דער אייבערשטער העלפט מיך אז איך האב א קינד, וואס איך האף ס'וועט זיין בקרוב בעזר השם, בין איך דיסטרויד, איך ווייס נישט וואס צו טון. איך רעד צו א אינגערמאן, פרעגט דער אינגערמאן ווייטער, איך רעד צו א אינגערמאן פון אמעריקע און ער זאגט מיך אז ער האלט א יאר נאך די חתונה און ער האט שוין געסעיווט צוועלף טויזנט דאלער, פליס אדרעס עס. וואס זאל מען טון, וואס זאלן אינגעלייט אזוי ווי מיר טון? און די גמ' גייט אן ווייטער, דאס איז מציאות הדברים, קענסט דיך נאכפרעגן וואס אזוי גייט עס אן דא, און ממש איז פינסטער דא, וואס טוט מען ווייטער? קודם איינס, איך וויל זאגן פאר דעם אינגערמאן, איך האב זייער הנאה דו פרעגסט די קשיא יעצט, ווען דו האלטסט נאך דיין חתונה, נישט אפאר יאר ארום, אז ס'איז שוין ביטער, דו ווייסט נישט וואס צו טון, דו ביסט שוין אין חובות חס ושלום. זאלסט וויסן. דו רעדסט דיך איין אז אין אמעריקע איז אנדערש. ס'קען זיין אין אמעריקע איז אנדערש ס'איז דא מער דזשאבס. יא, איי אגרי וויט יו, ס'איז דא מער דזשאבס אין אמעריקע. אבער ס'איז אויך דא אין אמעריקע מענטשן וואס לייגן נישט אוועק קיין געלט, וואס קענען נישט אוועק לייגן קיין געלט. און ס'איז אויך דא אין אמעריקע מענטשן וואס זאגן אז זיי טרעפן נישט קיין דזשאבס. און קען זיין אז ביי דיר איז עס מער מציאות'דיג אזוי ווי דו זאגסט. אלעס מעגליך. אבער כ'וויל זאלסט וויסן איין זאך. קודם. די מציאות הדברים וואס דו האסט געזען מוז נישט זיין די מציאות ביי דיר. ס'הייסט אזוי, די תורה האט געזאגט כי לא יחדל אביון, ס'גייט אייביג זיין ארעמע לייט. יעדע מענטש פאר זיך איז האט א בחירה, דו קענסט אפמאכן אז דו ווילסט זיין אין יענע קאטעגאריע, זאג, ס'איז זייער ביטער דא, אין די פלאץ וואס איך וואוין איז נישט מעגליך, ס'איז נישט מעגליך דא אנצוגיין, און יעדער איינער ליידט פון דעם, ממילא גיי איך אויך ליידן פון דעם, ס'איז נישט דא וואס צו טון, דאס איז איין וועג וויאזוי דו קענסט גיין, אדער קענסטו גיין אויף א אנדערע וועג, יעדער איינער ליידט, פיין, אקעי, באט איך דארף טראכטן וואס איך דארף טון פאר מיר, קודם הייסט אז דו זאגסט אין אמעריקע איז דא דזשאבס, דו ווייסט אז היינט צוטאגס כדי צו ארבעטן פאר א קאמפאני אין אמעריקע מוזטו נישט נעסעסערלי ארבעטן אין אמעריקע, דו קענסט ארבעטן ערגעץ אנדערש אויך, און אויב איז די מציאות הדברים אז דו קענסט נישט ארבעטן ערגעץ אנדערש, גיי ערגעץ אנדערש, איך ווייס ס'איז זייער גרינג צו זאגן, איך גיי עס נישט זאגן מציאות'דיג הייב דיך אויף און גיי, אבער דו דארפסט טראכטן ביי דיר, וואס איז די וויכטיגסטע זאך ביי מיר? מיין וויכטיגסטע זאך איז אז איך דארף דא זיצן און דא דארף איך זיין און מיטנעמען אלע פראבלעמען וואס איז דא דא, אדער מיין וויכטיגסטע זאך איז צו טראכטן פון מיין לעבן, וואס דארף איך טון אין מיין לעבן כדי איך זאל קענען פילן מיינע אבליגעישאנס וואס איך האב, כדי איך זאל קענען ערפילן די כסבה וואס איך האב געגעבן פאר מיין ווייב, און אז דו גייסט אויף די וועג, טראכט וואס דארף איך טון ריעליסטיקלי, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו, איז דא ביזנעסעס אין אנטווערפן, ס'איז דאך דא גראסעריס, ס'איז דא וואטעווער, ס'איז דא אלע מיני סערוויסעס וואס מ'שטעלט צו אין אנטווערפן פונקט ווי מ'שטעלט צו ערגעץ אנדערש און אויב איז נישט דא, זיי דו דער וואס ס'ברענגט עס. ווער זאגט דו מוזט ארבעטן פאר יענעם? און אויב מוזטו יא ארבעטן פאר יענעם, זוך ערגעץ אנדערש. זוך, ס'איז דא היינט אינדוסטריס, אן א שיעור אינדוסטריס איז דא היינט, פון מיליאנען מענטשן וואס פארטיסיפעיטן אין די אינדוסטריס, מיליאנען מענטשן איבער די וועלט, און ס'איז אלעס ווירטשעלי, זיי זיי טוען גארנישט, ווען מען זיצט אין א קאמפעני, אז דו א מענטש האט א סקיל פון בוקקיפינג למשל, קען ער טוען בוקקיפינג פאר עניבאדי אין די וועלט, ער מוז עס נישט טוהן דווקא פאר א מענטש וואס איך קען היינט אריינגיין אין יענעמס קאמפעני, סאו ס'איז דא היינט וועבסייטס פאר דעם, ס'איז דא זאכן וואס דו קענסט טוהן, זאלסט נישט זיין לימיטעד צו אלע צמצומים וואס איז דא אין אנטווערפן, סאו אז דו פאנגסט אן צו טראכטן פון די וועג, האסטו זייער אסאך אפערטוניטי, באט נאכאמאל, די וויכטיגסטע זאך וואס דו דארפסט טוהן פאר דיר איז, נעם דיך נישט אריין אין די כלל פון מענטשן וואס זענען נישט מצליח, הענג נישט ארום מיט מענטשן וואס זענען נישט מצליח און האלט אין איין רעדן מען קען נישט מען קען נישט מען קען נישט און דו ווערסט א חלק פון יענע קאנווערסעישאן. שרייב דיך ארויס פון דארט און פאנג אן צו רעדן מיט מענטשן וואס זענען יא מצליח, פאנג אן צו רעדן מיט מענטשן אין אמעריקע וואס דו קענסט וואס זענען מצליח, מענטשן אין אנטווערפן וואס דו קענסט וואס זענען מצליח, פון עני פלעיס אין די וועלט, און פאנג אן צו טראכטן אוט אוו די באקס, וואס קען איך טון אין די מצב וואס איך בין כדי צו קענען האבן א פיוטשער. און איך זאג דיר נאכאמאל אז דו גייסט דאס טון, בעזר השם, רעד דיך נישט איין אז דו מוזט זיין א, דו מוזט, דו מוזט דורכגיין אלע שוועריגקייטן וואס אנדערע מענטשן אין די קאטאגאריע וואס דו זעסט דיך ארום דארפן דורכגיין. נאכאמאל איך וויל דערמאנען, טאמער איינער וויל זיין אויף די ליסט צו קענען באקומען פון די ערשטע אינפארמעישן אויף די פראגראם וואס אונז מאך מיר פאר עלטערן צו קענען עמפאוערן די קינדער, צו קענען געבן די ריכטיגע הדרכה פאר די קינדער וויאזוי צו קענען אנגיין אין זייער לעבן מיט הצלחה, וויאזוי צו קענען באמת באמת מקיים זיין די כתובה וואס זיי שרייבן אונטער, און מקיים זיין וואס די גמרא זאגט חייב אדם ללמד בנו אומנות, פליז שיק א אימעיל צו ask, ask, at chaimekstein דאט קאם, c-h-a-i-m-e-k-s-t-e-i-n דאט קאם, מיט די ווארט סובסקרייב, אדער שיק א טעקסט מעסעדזש צו אייט פאר פייוו פֿאָר וואַן עיט פֿייוו זיראָו טרי סעווען מיט די ווארט סובסקרייב און די זעלבע זאך קענסטו לאזן א וואויסמעיל אויך אויב די האסט נישט קיין אימעיל אדער טעקסט.